Yes, karibu sana mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ eh, wĩ mwega ona niĩ ngĩkĩrĩ mwega Ah, ndĩrenda kũrora harĩa twakinyirie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũhoro wa maũndũ marĩa kana magongona marĩa makenagia ngai they were sacrifices that please god Ah, no ũmũthĩ to nĩ part two ngũrora ũrĩa ũbatiĩ kũruta magongona how to give sacrifices so Magongona to gũkĩruta tu kana gũkĩruta tondũ ũiguaga nĩ marutagwo, kũruta tondũ wakĩona nĩ makĩrutwo kana nĩ ũrakĩrwo hihi ũrute, aca. Kwĩna ũrĩa hihi kĩrĩkanĩro gĩkiugĩte kana tũkũrora kĩrĩkanĩro ũrĩa gĩgĩathĩrĩire kana tũkĩone arĩa makĩrutaga magongona kana arĩa makoretwo makĩruta magongona matukũ mau ma tene kana rĩu hihi. Ũbatiĩ kũruta na njĩra ĩrĩkũ, ũbatiĩ kũruta wĩharĩrĩirie atĩa kana ũhana atĩa so. Reke tũrore wa mbere give in faith ruta na wĩtĩkio, ruta na wĩtĩkio, wĩtĩkio wa kumana nawe we mwenyewe. Thĩinĩ wa Ahibirania ikũmi na inya nĩyo Hebrews eleven chapter four, Ahibirania ikũmi na ĩmwe kamũhari gaka na kaugĩte atĩa? Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, Habili nĩarutĩire Ngai igongona rĩega gũkĩra rĩa Kaini, na nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, nĩagathĩrĩirio ta mũndũ mũthingu rĩrĩa Ngai aheanire ũira mwega nĩ gwĩtĩkĩra maruta make. Na nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia, o na rĩu no aragia o na gũtuĩka nĩ akuire. Ta thikĩrĩria, kiugo kĩrĩa kĩracokerwo haha mũno rĩ, nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia. So, nĩ kuuga atĩrĩrĩ, Habili rĩ, akĩruta igongona rĩake rĩ, arĩ na wĩtĩkio kuona atĩrĩrĩ, Ngai nĩ ekũrĩtĩkĩra na nĩ ekũcenjia mũtũrĩre wakwa. No Kaini, nĩ tondũ wa doubt, nganja, Nĩarigagwo ĩ hihi ngũmũhe mbembe iria kana ngũmũhe mahuti ma mũgũnda marĩa mega ndĩtigwo ũguo na rĩngĩ njoke kwaga kuona magetha mangĩ ta mau. To ũũ nĩarĩ na ũnyihu wa wĩtĩkio no ũngĩrora Habiri, Habiri arutire na wĩtĩkio atĩ akĩruta ng'ombe iria ciarĩ noru ena wĩtĩkio atĩ ararutĩra Ngai tondũ nĩwe ũmũhete. So onawe rĩrĩa ũkũruta rĩ, ruta na wĩtĩkio, ruta kĩndũ kĩu wĩna wĩtĩkio, okorwo nĩ igongona o rĩothe ũraruta, rĩa kũheana, rĩa o rĩothe, ruta na wĩtĩkio wĩ nama atĩrĩrĩ, nĩ Ngai ũrarutĩra to nũũ ũkũhete, na nowe wagĩcoka gũcokeria. So, kĩrutage na ũkaruta na wĩtĩkio, nĩ tondũ Ngai nĩ akenaga nĩ ũguo. Ũndũ ũcio nĩguo nginya aũkiugire atĩrĩ, nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia nĩ agathĩrĩirio. ta mũndũ mũthingu. Toguo rĩrĩa ũraruta na wĩtĩkio, Ngai nĩ akuona wĩ na ũthingu thĩinĩ waku. So, ũndũ wa kerĩ, give willingly, heana na kwĩyendera, ruta na kwĩyendera. Ndũgakorwo nĩ kũringĩrĩrio kana nĩ kũruta tondũ nĩ wona makĩrutwo, kana nĩ ta competition, aca, ruta na kwĩyendera, give willingly. Ũgĩthoma thĩinĩ wa First Corinthians, Akorintho wa mbere ah, kenda hau kamwarĩ ka mũgwanja na ikũmi na mũgwanja Ah, tũcoke tũrore Exodus nĩyo thama mĩrongo ĩtatũ na ithano kamwarĩ ga gatano Exodus 35 ah, verse 5 cikauga atĩa Ah, ngĩhunjia nĩ ũndũ wa kwĩyendera rĩ ndaheo mũcara. Ũyũ nĩ Paũlũ wandĩkaga akiuga atĩrĩrĩ, ĩ hihi angĩruta wĩra nĩ tondũ wa kwĩyendera rĩ, no aheo mũcara? No angĩkorwo ti na ũndũ wa kwĩyendera rĩ, niĩ no kũhingia ndĩrahingia ũndũ ũrĩa ndĩhokeirwo. So, ũngĩthoma hau kamũhari gothe ũrute hau mũgwanja ũikũrũke nginya ikũmi na mũgwanja nĩ ũkũigua Paũlũ maũndũ marĩa eragĩra ũhoro wa ũtungata, atĩ hihi ũngĩka ũndũ wothe rĩ, ũngĩka nĩ tondũ nĩ kwĩrwo wĩrĩtwo, kana nĩ gwathwo wathĩtwo wĩke ũndũ ũcio rĩ, ũkũruta nĩguo ũhingie ũndũ ũcio. No ũndũ ũcio ũngĩruta nĩ tondũ wa kwĩyendera rĩ, ũndũ ũcio nĩ ũgĩtuĩkaga wa gũkĩheo kĩheo, na ũgatuĩka wa kwamũkĩra mĩcara. So ũngĩruta na kwĩyendera nĩ wonaga umithio wa ũndũ ũcio ũrenda kwĩrutĩra. Tũngĩthoma thĩiniĩ wa Thama, Tũthome thĩinĩ wa Exodus o 35 kamũhari ga gatano nĩ thama ithaa mĩrongo ĩtatũ na ithano kamũhari ga gatano karauga atĩa? Rutĩrai Jehova maruta kuuma indo-inĩ iria mũrĩ nacio. Rutĩrai Jehova maruta kuuma indo-inĩ iria mũrĩ nacio. Mũndũ ũrĩa wothe ũkũigua akĩenda, ehe, willingly, nĩarehere Jehova iruta rĩa thahabu, na rĩa betha, na rĩa gĩcango. Ũyũ nĩ Musa weraga ciana cia Isiraeli kana andũ a Isiraeli, atĩrĩrĩ, atĩ rĩu rutĩrai Jehova maruta kuma indo-inĩ iria mũrĩ nacio. So, onawe rutĩra Jehova kuma indo-inĩ iria ũrĩ nacio. o ũrĩa ũkũigua ũkĩenda, ti ũrĩa ũkwĩrwo aca, ti kwĩrwo atĩ ruta kĩna na kĩna na kĩna, icio nĩcio ciganĩte igongona rĩa mũndũ mũrwaru, atĩ ruta kĩna na kĩna, ici nĩcio ciganĩte igongona rĩa kwenda gũthiĩ na mbere kana aca, ruta o ũrĩa ũkwenda. Nĩareheire Jehova iruta rĩa thahabu na rĩa betha na rĩa gĩcango. So nĩ kũruta ũrĩa ũkwenda willingly willingly tiga kwĩrwo atĩ ũbatiĩ kũruta aca. Ũndũ ũcio ũngĩ give sacrificially ruta na yuga atĩa sacrificially give sacrificially na kwĩhotha yes. Nĩ kwĩhotha wehotha, he, heana na, na, na, na kwĩhotha biũ. So, tũngĩthoma thĩiniĩ wa Second Corinthians, Akorintho wa kerĩ inyanya kuuma kamũhari ka mbere nginya ga gatano, kaugĩte atĩrĩrĩ, magĩka ũndũ ũcio, matiawĩkire ta ũrĩa twerĩgĩrĩire, no mambire kwĩheana o ene, yes, sacrificially nĩgĩo ka, amba wĩheane, rutana kwĩheana, Paulo arauga atĩa thĩinĩ wa Second Corinthians, Akorintho wa kerĩ inyanya kwanjia hau imwe nginya ithano. Ah, Ũyũ nĩ Paulo waragĩria atũmwo ah, akĩmera ũrĩa mo andũ a Makedonia, andũ a kanitha wa Makedonia monire magegania ma Jehova, na thutha wa kuona magegania mau-rĩ, nĩ matũringĩrĩirie kana nĩ Paulo mamũringĩrĩirie mena atũmwo acio angĩ makĩmera atĩrĩrĩ, nĩ tondũ wa Ngai ũreka ũguo-rĩ, makĩenda kũheana na ũtana, magĩka Ũndũ ũcio matiawĩkire ta ũrĩa twerĩgĩrĩire. Paulo erĩgĩrĩire andũ a Makedonia makorũo makĩrutĩra na njĩra ĩrĩa merutĩire. Nĩkĩ? Tondũ maambire kwĩheana o ene kũrĩ Mwathani o na kũrĩ ithuĩ. So, ũndũ wa mbere ũtanaruta-rĩ, amba wĩheane. Uge atĩrĩrĩ, nĩ kwĩheana ndĩreheana kuuma na ngoro. Nĩkĩo ndauga atĩrĩrĩ, wa mbere nĩ ũ give willingly, ũ give sacrificially, na ũkĩheane na wĩtĩkio. So, mambĩre kwĩheana o ene kũrĩ mwathani ona kũrĩ ithuĩ kũringana na ũrĩa Ngai endete. So amba wĩheane, ruta na kwĩheana. So ti kũruta na kũringĩrĩrio kana kwĩrwo aca ruta na kwĩheana. So give expectedly, heana wĩna kĩrĩgĩrĩro. Hihi tũkũheana atĩ atĩ atĩ rĩu no oke heana wakĩruta atĩ nĩ ũguo, aca. Korwo na kĩrĩgĩrĩro kĩa ũndũ ũngiumĩrĩra, atĩ ũraruta, tondũ he mũndũ warutire nĩ ũndũ wa mwana wake mũrwaru, na rĩrĩa arutire akĩmenya niĩ mbia ciakwa, niĩ ciakwa ndigũthũkũma cia gũtwara thibitarĩ, aca. Agĩcoka kĩgongona-inĩ agĩthiĩ akĩruta, na agĩtĩkia, ena expectation mwana ũcio nĩ akona, na nĩ ma mwana ũcio nĩ ahonire. So give expected result. Thĩinĩ wa Hibrania ikũmi na ĩmwe, nĩ ikũmi na ĩmwe kana nĩ ikũmi na, ikũmi na ĩmwe gũkĩthomeka mahinda rĩa ikũmi na mũgwanja rĩa ikũmi na inyanya, karauga atĩa? Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia rĩ, Iburahĩmu rĩrĩa ageririo nĩ Ngai, so Ngai nĩ wakũgeria, nĩ arutire Isaka atuĩke igongona, haiya, ũcio werĩirwo ciĩranĩro. nĩeharĩirie kũruta mũrũ wake wa mũmwe igongona. Ta njĩra atĩrĩrĩ, haya, wĩrĩrwo kĩrĩkanĩro, wĩrĩrwo kĩrĩro, wĩrwo atĩrĩrĩ, nĩngagũtua ithe wa rũrĩrĩ, ndeto wĩkĩre magũrũ-inĩ maya, kana kĩratũ-inĩ gĩkĩ, nĩngagũtua ithe wa rũrĩrĩ ĩĩ. Haya, nĩwarathimwo na mwana wa mbere, ngĩcoka kũgeria kwĩra atĩrĩrĩ, ndĩrenda ũndutĩre mwana ũcio ta igongona. Korwo nĩwe ũngĩka atĩa? Ndĩrenda ũndutĩre mwana ũcio ta igongona. Nĩ ndakwĩra nĩ ũgatuĩka ithe wa rũrĩrĩ, na nĩ ngũkũrathima na ciana nyingĩ. Nĩ ngũkũrathima na rũciaro rũingĩ. No nĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ, ndutĩra mwana ũcio rĩu ta igongona. Ndĩrenda ũmũthĩnje igongona rĩa njino ũndutĩre ta igongona. Ha, so, nĩ kuonania atĩrĩrĩ, Ngai nĩ athimaga wĩtĩkio wa Ibrahĩmu. Kana hihi no arute ena kĩrĩgĩrĩro atĩ rĩrĩ, niĩ nĩ niĩ ndakwĩrĩire nĩ ngũkũhe mwana, na niĩ nĩ niĩ ngwĩrĩire atĩ nĩ ũgatuĩka ithe wa rũrĩrĩ. So ona ũngĩnengera ũyũ ngũhete no ngũkũhe ũngĩ. So Iburahĩmu nĩ arutire na kĩrĩgĩrĩro gĩake atĩrĩrĩ, ũyũ ti niĩ. ndĩhete, ũyũ nĩ wa Ngai, na toguo ona ingĩmũruta rĩ, no akũhe ũngĩ, ũrĩa ũgatuĩka wa njiarwa cia kuma mũthuri-inĩ wakwa nginya aihũrie thĩ, kana atuĩke ithe wa rũrĩrĩ, kana atũme nduo ithe wa rũrĩrĩ. So rĩrĩa ũgũkĩruta heana na expectation, ona gũtuĩka Ngai nĩ amwĩrĩte atĩrĩrĩ, rũciaro rũrĩa rũgetanio nawe rũkoima harĩ Isaaka. Ngai nĩ amwĩrĩte, no rĩu nĩ amwĩra ruta igongona. So Iburahĩmu nĩ athiĩte na akenda kũruta mũrũwe igongona, no Ngai rĩrĩa akĩonire wĩtĩkio wake harĩa ũkinyĩte na harĩa ngwatanĩro ĩno yao ĩkinyĩte nake nĩ akĩrutũrũrire ndũrũme ĩgĩtuĩka ya gũkĩania nĩguo akĩmĩrute igongona. So when to give sacrifice nĩ rĩo ũbatiĩ kũruta magongona, ĩĩ nĩ rĩo ũbatiĩ kũruta, nĩ rĩo ũbatiĩ kũruta. To gũkira o ũguo. Ũguo gatũgũga ũguo kauga ah nĩngũthiĩ kũruta igongona rĩu. Aca, nĩ rĩrĩ, rĩu mũndũ ta Iburahĩmu rĩ tũngĩrorere rĩ, when God instruct you either through dream or a vision. Ta rĩu tũngĩrora mũndũ ta Iburahĩmu akĩra ũrute igongona thĩinĩ wa Genesis, thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis twenty two kwanjia hau kamũira ka mbere nginya ga ithatũ, nĩ Ngai waumĩrĩire Iburahĩmu na njĩra ya kĩoneki kana na njĩra ya kĩroto akĩmwĩra atĩrĩrĩ, thiĩ ũndutĩre mũrũguo. ta igongona so Ngai no akũmenyerere na njĩra o yothe akwĩre nĩ arenda ũndũ burani either nĩ through kĩroto kana through kĩoneki so no ona thamiri yaku nĩ ũigũe ĩgĩkwarĩria ũkone wai maũndũ marĩa ũrĩa mathire rĩ ũthire thibitarĩ nĩ ũthire nakũ aa nĩ ũcarire ũteithio nakũ no ĩndĩ ũkona aca gũtirathiĩ ũrĩa gũbatiĩ so ũkaigua thamiri yaku ĩgĩkwĩra atĩrĩrĩ handũ haha rĩ ndũgame na igongona burani. nĩ tondũ wa ũũ na ũũ. So nĩ ũraigua ũndũ ũcio ũgĩkwarĩrĩria mũno nĩ wega ũgakĩruta igongona rĩu tondũ nĩ Ngai ũrakĩaria nawe, nĩ roho waku ũragĩkwarĩria. When you are directed to do so ũndũ ũcio nĩ ũndũ ũcio ũngĩ, rĩrĩa ũraiguĩthĩka nĩ ũrenda gwĩka ũguo, to gũgĩka tondũ nĩ ũrakĩona andũ magĩka, aca, rĩrĩa ũraiguĩthĩka we kana nĩ ũrona nĩ wega nĩ kwagĩrĩire we gwĩka ũguo, when things are not working out well, rĩrĩa ũgũkĩrora maũndũ maku. wone matiragĩthiĩ ũrĩa kwagĩrĩire. So nĩ wega ũgakĩruta igongona. So thengiũ nĩ Maina wa Nyambura, Ngai amwende.